Baýrammyradow. Gel efire. Efire gelmäne gorkýalaý. Efire gelmäne. Efire şeýle bir gorkak adamlar efire gelmäne gorkýa. Indem oka meniňkini haramzada. Näme? E agam nämäňe boş çişýäňaý näme näme aňryk ejeň kimiň arkasyna gidip nämäňe çişip otyrdyň. Erkek bolsaň gel takamada diýdä gel erkegä sen erkek bolsaň gel-le. Näme üçin barmaly? Sen bilen uruşmana baraýyn men. Näme baraýyn? Oňa güýjüň, oňa güýjüň ýetmäle. Ýok. Gelme diýmeden diýmeli zadyň gelip. Ýok. Ýeriňde diýdä diýmeli zat. Ene topragyň Türkmenistan. Näme oň sen o? Ýerimde hiç kim diňlän oga jan dogan. Baryp diýsen welaýata çyk govy welaýatdan bära baransoň. Welaýata şu adalat ministrligine çyksaňam diňlänoklar jan dogan men şu wagt gelipdi ýurdyň içinden maglumatlar. Diňleýä diňlenilýän adam dälsiňlaý agam bogam sen. Ýok ýurdyň içindäki.
Agamam diýdim bagyşça sen ýaly huýa agamam diýmelä bolýyn. Wekil mal bolmasaň häzir ýurdyň içinden maglumatlar gelip dur bize. Mal, mal däl la ýa Hudaýa şükür Belarusýada bizem okap ýörüs. Ýöne şo topragymyza döneýin. Malam seň ýanyňda akyllyrak bar.
Bizem Belarusýada okap ýörüs ýöne öz topragyma döneýin. Ýok topragyma menem döneýin. Topragymy menem söýýän. Onda näme näme arkagyç çişek diýen. Özüň oňarma ýanyňa biz günäkär däldiris agam. Ýok o ýurduň içindäkiler özüni oňaranokmy onda? Ýurduň içinde. Ýurduň içinde oňarýan oňarýan.
Nirede gezip ýör.

Hudaýa şükür, bar geçmeli zadymyz gelip dur.
Özem baý köp ýurtlarda özem neme gulçulyk Gelip gulçulyk durupdyr, edip.
halkyň näçe hakky gelip durupdyr sizlere hawa. Tabi. Baryp durupdy. Ýok Wekil. Türkiýede işläp ýürgenleriňki baryp durupdy. Dury oglum. Ýene başga biröwleriňki baryp durupdy. Ýok Leýla. Paşkalany pullary. Gazlany pullary ne. Leýla Leýla bir jymmyt. Seret. Wekil. Iýýäni ýoklaý, bizem daýhan bolup Wekil. gördüklaý, gelneje iýýäni ýoklaý, Wekil, men gördüklaý. diňläýdä. Hakyň gider Wekil. ýanyňa, nä iýilen görüp bolmaýara-ow, özüň oňarmaýan. Wekil men seň sesiňi ýapdym. Seret, men çörük çykjak gel, eger-de maňa jaň edip arz aýtmasalar. Men çörük çykyp gürlejek gel. Maňa ýurduň içinden jaň edip arz aýtýalar. O ýetenok, bu ýetenok, o problema, bur, bu problema, aýlyk az, pensiýa az, inwalidni az, Her dürli adamlar jaň edip maňa arza aýtýarlar. Menem şeýdip çykyp gürleýän, ony etmeli, muny düzetmeli, şuny etmesek bolanok, bu näme edip ýör? Şo zatlar gürleýän.
Ha.
Onda sen şolara indi jaň etme diý onda. Arza etme, arza etmäň diý. Gitde hemmesini ýa bolmasa näme edýän bolsaň et, aňryk bar Türkmenistana. Türkmenistan arza etýän bolsa saňa çykýanlar. Howwa arza edýärler adamlar, arza edýär. Olam sen ýaly bir goýnuň biridir-de özüni oňarmaýan.
Ýok. Men ýaly Nämä oýunlar gülýäň ýüzünden agam, bolmaz.
nämä gülýäň? Her ýyl Hudaýa şükür baryp gaýdyp duruz, öýümizi görüp gaýtýas. Bir aý, bir ýarym aý kanikulda, gül ýalak. Hemme zadyň ýeri we ýer gelip dur. Wekiliň he, wekiliň ýagdaýy gowy, diýmek Türkmenistanyňam ýagdaýy gowy. Wekil gowy Neý indi ýaşaýar. ýagdaýyň nirden gowy agam, malymyz, mal eljäm prosedine pul alyp gaýdyp geçdik how, bizem şutak how, okaduk, diýen etdik. Ýok, prosendine pul alyp gaýdypsyň sen. Prosendine puly tapman ýörenler bar-a, prosendine pula merkime berlenok-a şu wagt, altyn goýmaly diýýär. Altyn. Ol zatlar adamçylygyňa bagly-laý agam, adamçylygyňa bagly. Sen ýaly kimiň arasynda bolman çişip ýörene kim pul bersin-ow? Ýok, sen o, ol adamlara o ýerde iş tapyp bermeli, zat tapyp bermeli, sen mümkinçilik döretmeli-ä ýaşamak üçin. Iş, iş kän agam, iş kän, işlejeg-ä iş kän. Iş kän bolsa, iş gowy bolsa sen näme üçin ýurt daşynda okaýaň?

Ay adam sen bir abi indi bolýar, ýene bolýar. Öýdäkleň puluny degesiň gelenok, ýenedenok. Ol başlaýdyk goýsaň bara, bu dabaram hem e, adamlardan pul alyp, açgözlük edip bar, Allah gorasyn sen ýaly jahyl ynsanlardan bara. Allah gor, näme okup okadyň sen? Hä? Bagyş sag bolýn ýenneje alan zatdan üzdük boluş ýaly jaýyp artykmajy bilen berdik. Ýok sen, sen bara düşünjäň meni ýaman gynandyr ýa-da sen näme okuwda okadyň? Ha?
Näme okuwda okaýaň sen?
Okaýar şu wagt okaýar.
Beden terbi. Ha? Beden terbi.
Beden terbi bolawor ýa aýdymdan molum bol ýada beden terbiden sen ýaly ýni ho jemgyýetde ýada ho e nemede e nämede diýilýaga ýokary okuwlar nemede ýolbaşçy edip goýulmaly bolmawor sen ýaly düşünjeli ynsan. Türkmenistanda ha beden terbiýe molumda Oh hiç hili hormat yok beden terbiye molluma ol. Ay her kim her hili hormatlayalar Senýal gaçyp dörenýalak dal her kim how. Hormat ba arkadaga şöhrat dip ýalakaçylyk etseň beden terbiyeden o ýokary adalat ministrligine de Özüň oňarmaýanyňa men günäkär däl a jan ennejem jan. Men men Türkmenistanda wagtym biz okaýakak beden terbiye mollum ite dökündi o ho nemedem ýokdy olarda bir hormatam ýokdy bir Eý şiä şu molluma gerek diýibem hiç kim idemeýätda bedenteriýa mollumy. Onsoň.
Ýöne bu wagt alakary geçseň ýokaryk geçirýäler-ä bedenteriýa edip otyrlar-a.
Ýok bedenteriýa molluma bar bedenteriýa sapaga hiç kim baranokda Türkmenistanda. Eý o zatlaryň zyýany ýokda ýöne umuman häzir Türkmenistanyň ýagdaýy sen okuw gutaransoňam şo ýerik baryp ýene hor bolýaň. Ýene-de, eger sen Belarusda gowy ýaşamasaň bilmedim, şo ýerlerde galyp işläp zady.
Näme diýip hor bolýan men? Iş tapman hor bolýan.
Iş tapylar-da, Hudaýa şükür, baran ýeriňde iş bar emma. Ýa-da paçyk ýasak, baran ýeriňde iş bar. Interwýum bolma, iş barmy? Sen tapyk batmaly, ony diplomy. Bir saniýe, bir minut, salam, wekil. Prosende, prosende, şu wekiliň sesini öçürsene, şu prosende pul alyp gidip okaýan zadyňam beden terbiýemi? Gaý men islän ýerimi okaryna wiý. Sen prosende pul alyp beden terbiýe ýetdim alan. Gaý men gaýtjak ýurt göresim gelýär. Sen jahileme sen sen jahildenem pes sen bilesenmi?

Daşary çykdygyňyz her kim daş ýurda bir mat tapmak üçin çykýar. Çykmak işlemek üçin çykýar. Bulam daşary ýurtdanka gaý?
Bilen daşary ýurtda owa. Daşary ýurtda gelip ýörünka. Owa daşary ýurtda. Ha daşary ýurt.
Begenýärler görgüller daşary ýurtda işleýänini. Begenýän sen görmediň gördün etmediň etmediň. Bägül birjam seret.
Seret sen meni gorkuzýaň. Eger-de sen Ukrainada doglan bolsaň, ýa Ysraýylda doglan bolsaň, ýa kyrk bir, kyrk bäşde doglan bolsaň. Ol Ukrainada doglan bolsa, näme üçin Türkmenistanyň arkasyny alypdy, no? Dursana, dursana.
Bir jyňyrt wekil. Here, sen meni gorkuzýaň. Bir uruş ýer, uruş bolup duran ýerde doglan bolsaň, nähili bolardy diýip gorkuzýaň-da şu wagt meni. Welin, näme üçin men uruş bolup duran ýerde dogulmaly? Näme üçin men Türkmenistanda gowy bolup ýaşamaly däl? Näme üçin? Ol hök nä ýa meni eme jörde gürlänim üçin barmy Türkmenistanda? Jörde gürlänim üçin uruş çykarmy Türkmenistanda? Ýa Türkmenistanda adamlar urşam çykmaz, gykylygam çykmaz. Owa. Kellesi düzüp adam sen ýeriňe düşüpseň gepini diňleme hiç kim. Ýok, maňa meňa hiç kim baş galdyryp.
Murik, sen bir kelläňi işlet. Sen sen ýurt daşynda okap ýörsüň, işläp ýörsüň. Sen bir kelläňi işlet, seret. Adamlar men diýýän zadym, meniň diýýän zadym adamlara hakyňyzy talap ediň diýýän. Aýlygy köpeldiň diýýän, pensiýany köpeldiň, inwalidligini köpeldiň diýýän. Şony köpeltmegi talap ediň diýýän. Meň diýýän zadym. Onuň üçin uruşam çykmaýar, onuň üçin meň hiç kim meň yzyma-da düşmeýär, geregem däl maňa adam. Ýöne hakyňyzy talap ediň diýýän. Sebäbi men görýän-de, maňa jaň edýärler, günde-günaşa arz edýärler adamlar. Bize ýaşamak üçin şert ýok bärde ýaşar ýaly däl her obadan iki ýüz sany adam Türkiýede ýa Polşada ýa Orsýetde ýa Belarusýada sen näme üçin şo zatlary bir düzedesiň gelenogay şo şola şo ýerdäkiler ölsün diýäňmi Men şu öz
o taýdakly gyzykly da maňa öz durmuşym gyzykly şoň üçin men daşary ýurda gaýtdym şoň üçin aňada-da günüňi görüp bolýar o birini dilegçilik etmeli ýa birini aýtmaly däl Ýok, Nirede seredip işleseňem günüňi görüp bolýar. Serediň Nirede işleseňem.
watandaşlar. Serediň watandaşlar. Ine şuny ýaly adamlar, şol e, köçesine musur dökýän adam şular. Şol diňe öz durmuşy gyzykly. Şol Aa, gapysyndan ne çykyp- motor dökýän bolduk ejeň. Seni marassalaýan boldum ha. Men Vay bile, men arastik.
diýýän.
Serediň de, seret.
Seret. Sen-ä musur dökýäň, sen-ä hiç zada goşulman gezýäň Türkmenistanda. Obaňda näme bolsa-da goşulaňok. Obaňda adamlar Türkiýä gitse-de, obaňdaky adamlar kösense-de goşulaňok. Ýa bolmasa obada bir trasformator köýse, şony oňartmak üçin pul toplamaly bolsa, sen ýene pul berjekgä sebäbi sen diňe özüň hakda pikir edýäň.
Ýa sen ilatyňam aladasyny etýäň, halkyňam aladasyny etýäňmi ýa?
Imynna, imynna men ilatyň aladasyny edýän. Ozaň näme oňardyň, näme oňardyň?
Men şu Şundan açan oldu, şaý. aýdýanlara, men şu ýerde gürleýäne. me- Ýazyp otyr. Şu ýerde 236 adam bolsa, şoň 36 tane adamy, 36 adamy MHMŞnik, polisiýa. Ýazýarlar, men e, şu sen çykyp gürleýäňä. Sen çykyp gürleýäň ol seň öýüňe barýarlar. Ana, sen näme üçin gürlediň? Näme problemaň bar? Saňa näme kömek gerek diýip öýüne barýarlar. Ana men Kömek peýdam. gerek däl maňa hiç hili. Hiç hili kömegiň gerek däl maňa. Gerek däl bolsa sen gelme. a, Seňkä barmazlar belki. E, Ýöne gerek adamlaryňka Barmazlar. baraýyn barýarlar. Ýok. Bilnemezlikler. Sen şu Milli wagt ýol- indi ile peýdaly näme iş etdiň sen şu wagt? Indi Ana köze men mudur saňa aýtdym, arsalýan diýjek bolduň, näme Beren, bolduň? Bütin Sen näme ömrümi peýdaly iş beren. etdiň? Beren, sen bir düşünjek bolsana, kelläni işletjek bol. E, Ine, şörip çykyp gürleýärler, ol şolaryň halyndan habar alýar diýýän hökümet. Çörük çykyp gürleýär-ä adamlar. Welin öýüne barýarlar ertir. Meselem, Bägül çörük çykyp gürleýär, ertir şuňam öýüne bararlar. Halyndan habar alarlar, näme boldy? Ýogsam seni idemeýär hökümet. Ýogsam sen ölseň Kimiňkä barypdyr? Iş ýok. Kimiňkä bardy?
Kimiňkä Däne bardy? Sen adamyňka bar. dakazlar etdi. Däne adamyňka. Meň Gaty däne adamyň öýüne bardylar. Çörük çykyp gürleýär, ertesi gün öýüne barýarlar. Polisiýa, MHM-şnik. Ýa-wah. Şoň üçin adamlar meniň kanalymda çykyp gürleýärler-de. Sen bilmeýän bolsaň öwret. Şon ýaly ýagdaýlar. Sen o zatlara aklyň ýetmez, intek okamaly, birazajyk kellä bilim almaly. Ýöne watandaşlarymyz bolýan hemmesi bilýär. Dörik çyksaň bir zatlaryň üýtgejegini.
Eý, wekil,

Le le le dur.
Özüňi şu wagt özüňi diş ýokdy şu wagt. Özüňi diş ýeň şu wagt. Nirde sen nirden gürleşip dursun? Özüňi tutdu gürleşip dursun. Ne özüň turkda sen şu wagt. Näme şu turkmen sen işläp bil işleň ok özüň.
Men mi? Özüňi näme şu turkmen sen awa sen. Näme turkmen sen işleň ok. Ben ýa-da oň öz işi däl ol atlary.
Men şu men daşa ýurdy görjek. Bäde az toprak bölüş onu işlejek. Sen özüňe 5 ýyldan beri bärisin. Ýa daşa ýurtsun 5 ýyldan beri daşa ýurtda işläp. 5 ýylda däl.
5 ýylda däl. Hälýaň bir ýyl. Näçe ýyl?

Ha, Türk öz Türkmenistan ýurduna öz iniş kitap nämesini bilimini pese pese düşürip dursun daşa ýurt okap bilenmi? Öz Türkmenistan mugallymlary aşa gara Türkmen öz Türkmenistan mugallymlaryny aşa gurup dursun. Tupoy hasap edip dursun etdirip dursun daşa ýurt okap bilenmi şony? Seniň özüň şu haýyn bolup dursun şu wagt daşa ýurt okap.

Sen niçika gel men aýtyp berjä saňa. Ýolbars ine sen diýýäňdä sen näme üçin öz watandaşlaryň Türkmenistanda bir bir zatlaryň üýtgemegini isläňok. Bir zatlar üýtgesin Türkmenistanda okap ýaşar ýalak bolsun aýlyklar köpelsin. E Abdylla. Şo taýda işläp üýtgetsen şo taýda işläp üýtgetsen bärikge bir kimiň aňyrsyna çişmedi. O ýerde üýtgetjek adam ýoga o ýerde sen häzir islendik bir zady hökümetiň täsiri bolmasa Seret hökümete ýüz tutmasaň şo ýerde bir zat üýtgedip bolanok. Sebäbi hökümet hemme zady öz elinde gysyp saklap dur. Sen häzir meselem galjak bolsaň, bir fabrik açaýyn, iş ýeri döredeýin, bir zatlar edeýin diýseň derrew sen hökümete ýüz tutmaly bolýaň. Hökümete ýük. Bolýa gel Murat niçik gel aýdyp berjek saňa.
Hökümete ýük. Aşakda men niçik gel. Bolana goýardy.
Hemme zat hökümetiň elinde.
Ilwenik. Ey onda jomas.
Hökümet degen haramzada. Ilwenikler hakkını bermeýin durupdy. Bu aýtady iş bar diýdi. Nirde iş bar? Iş bar bolsa sen ne kaçak ýürtsen birde. Şeýdip ýürse. Neme wekil?
Ýurt okala bir bilişen berde. Ýok, ýok.
Ony ýadap diýmäň beýle. Gerek hökümetiň özi, özi adamlara ýurt daşyna gitmäni hödür edýär. Ýurt daşyna gitmäni hödür edýär. Bir sapar ýurt daşyna çykmadyk adamlar oşalan gün gowy ýaşap bir, olar nädip tapýar gana? Ýok, olar tap tapýandyr bolmanda, ýöne biz her kimiň tapmagy üçin, her kimiň gowy ýaşamagy üçin alada edýäris. Her kimiň gowy ýaşamagy üçin. Ýöne Gowy ýaşajak bolan her kimiň gowy ýaşamagy üçin, gerek her kimiň gowy ýaşamagy üçin syýasy üýtgeşiklikler gerek. Reformalar gerek. Sosial reforma, syýasy reforma, reformalar gerek. Iş ýerlerini köpeltmeli, ýurduň içine investisiýa etdirmeli, garaz kän zat üýtgetmeli. Şol zatlary üýtgetmeseň, ýurduň içinde üýtgeşiklikler edip bolanok, kän bir. Onam kim edip bilýä? Ýa şu egilip duran haramzada bara, ana şol edip bilýä. Şony edesi gelenok ýöne. Her kime egilip gördi. Her kimiň öňünde egilýä. Ýöne ýurduň içinde bir zatlar edesi gelenok. Sebäbi şu egilýär-ä, egilýä, şoň aşagyna girýä, şoňa hyzmat edýä. Ýurduň gazyny şuňa mura mugtuna satýa. Mura mugtuna satyp.
Abdylla bir minut. Murat hemme millete türkmen ýigren diýýäň sen nide gördüň onýa zat? Baş biz göreli şu şükür edip bar. Şun ýaly Türkmenistan ýaşadan niýe otyr? Sen niýden gürläp otyr? Dur diýip ýazyp aýdyň goşdana.
Ýa il arasy çyk gördüň mi? Başga ýurtlaryň edýän ýurtlara çyk gördüň mi? Başga halklaryň näme pikir edýän maňa gyzykly däl. Ýa sen aýdama guna şu taýda bir ýazypdyr da. Şu taýda bir ýazypdyr da hemme milletler türkmen ýigren ýedi. Öý Türkmenistan gül ýaly diýip şu wagt daş ýurtly aýdýan kän. Sen bir derek aşakda ýurt daşynda mı içinde mi o da belde. Ol bir iki sany adam görmän ol beý diýip aýtma sen, düşündiňmi? Seň özüň gowy bolsaň gapdalyndakylar saňa aýtýar eý şular gowy eken diýip. Ýo, Ýolbars, serek bir zat bar, ol ýurt daşynda
ýurt daşyndaky adamlaryň saňa diýjek zady birinji bilen-ä sen näme üçin öz ýurduňda däl diýer, sen näme üçin bärik gelip işlediň diýer. E näme üçin bagt işleýäň der. Menä hiç demok, maňa hiç kim şeýdip aýdanok. Eý, diýmeýänem bolsa diýýärler. Maňa şeýdip aýdanok hiç kim.
Sebäbi sen pikir edip gör, sen Türkmenistanda oturýarsyň, Orsýetden biri geldi-de seň ýeriňde işläp ýör. Eý, sen näme üçin geldiň, Orsýetde iş ýokmy diýip sorarsyň-a sen şondan, dogrymy? Soramazmy? Ýok.
Bilejeňler, şo küdür diýip duran goşaýyň-da.
Ýok, islendik bir adam sorar ony. Häzir meselem türklere soraýar, hemmeden soraýar. Nä Türkmenistan iş ýok, sen näçe ýyllap işläp ýörüň? Tim bole sen 5 ýyllap, 10 ýyllap işleýäň-de ýurt daşynda. Ýurt daşynda işleýän bolansoň, olar hem senden haýran galyp soraýarlar. Nä Türkmenistan baý ýurt, sen näme üçin bärde işläp ýörsüň? Düşünipsiz baý diýýär-de ýüzüňe seredip. Seň çagalaň hem bardyr Türkmenistanda. Dogan-garyndaşyň bardyr. Sen näme üçin olaryň ýanynda däl? Sebäbi bular on ýaly edenok-da, ýa-ha tutuş maşgalasy bilen gidýär, ýa kontrakt boýunça gidip her aýda gelip durýar. Garaz, bularda şertler gowy, ýaşaýyş şertleri. Onsoň, ýöne bizler bolsa masgara bolup ýurt daşynda kösenip gezip ýörüs. O tarapy bar.
Türkler senden bizarden bor, sen özüň şo türk dogmadyň, özüň normaly gezseň, saňa şeý diýip aýtmaýar şolar. Özüň normal geýinip özüňe seredip gelseň şola şeý diýip aýtmy. Sen moş özüň sylaňok şoň üçin şu wagt timiň arkasynda ýazyp otyrsyň çykmanda gürlemände ýüzüň ýok seň wara.
Dogry. Dogry dogry. Bäh.
Dogan siz halkyň aladasyny etmän öz aladaňyzy edip işleseňiz halal eklenç edip işleseňiz bolanokmy. Adamlaň beýnisini oýnap öz halkyňy satyp oturman. Beýni mama seňe gürlemesene. Ony azat diýmäň.
Hawa bar beýnim, bar bolansoň gürleýin. Bar bar beýnisi bar her kimdede beýni bar. Her kimdede sözüni aýtmana haky bar her kimiň hem. Eret Aýka men bärde erbet ýaşamok. Men bärde iýjegimi tapýan, geýjegimi tapýan, men gül ýaly ýaşaýan bärde. Onsoň Onda ýöne, näme üçin bärik ýöne, birgiden adamlary seret, getirip, goplaşyp dur, dur, jana, otyrsňyz? tursana, dur, gaýrat et, dur. Seret, e, meniň şo ýerde enem-atam bar, e, çagalarym bar. Şolaryň şo ýerde gelejegi ýok. Şolar ine ýaňky oglan wekiline p, prosent alyp, Belarussiýa okuwa gidipdir. Ýa-da Russiýamy, Belarussiýamy okuwa gidipdir. Meniňem oglum şon ýalak geljek garaşýar, meniň ogluma-da. Şo ýerde. Şolam prosent alýar-da, şörik okuwa gelýär ýa ýene bir zat edýär. Garaz şo ýerde gelejek ýok adamlara, iş şertleri ýok, ýaşaýyş ýok şo ýerde. Şonuň üçin men düzedesim gelýär şo ýerini. Sen näme üçin garşy çykýaň şu zatlara? Hak butda sen prosent alman aýdan ýaly aklaý. Menem prosent alman.
Dogry-da.
Olar ýa-da Türkmenistan hereket etmeli ekeniň-dä, wekil ýalak, pylany goşýaňmy? Ýok, senden başga-da kän adam wekil. Utanç çagalaň goýup gaýdypsyň ýurtdaş. Dogry, dogry.
Gaty görme menden da. Kän adamlar, meň özüm hem profilimde alyp gaýtdym, başga kän adam. Utanma, utanma, garagöz çagalaň goýup gaýdypsyň. Utan. Meniň bir aý ugruny doganym bar, şolam profilimde alyp gaýtdy. Intek profilimden hem üzüp bilenok. Kän adam profilimde alyp gaýdýar, kän adam kösenýär. Ýöne şo zatlary aýtmasaň düzelmeýär. Adam satmadan hem özüň oňar iri zady Türkmenistan zady pylan zady etmek gerek däl. Adam satmak däl haçanda meniň ýagdaýym erbet diýseň adam satmak däl meniň ýagdaýym erbet diýmek düzetmek diýmek. Ýa işle işle işle işlesiň.
Maňa näme prosen daryp aýdypdyr ýene edipdir zat diýip. Eý seret iş diýip bara ine şu ýerden ine şu şuny bara şu ýerden şöýrüp galsaňam şolam iş. Ýa bolmasa daga gidip daş daşasaňam şolam iş. Daga gidip daş daşasaň özüň işlemeli. Daga gidip daş daşasaňam Türkmenistana diş bar gitmeli keliňde. He oglanlar.
Oglanlar kelläňi işledip işlemek bar ýa-da doňuz ýaly sygyr ýaly ýeri agdarmak bar. Oňa iş diýip oňa işleseňem haçanda kelläňi işledip iş şertlerini gowulaşdyrsaň dünýä egerde siziň aýdyşyňyz ýalak bolan bolsa hemme adamlar diňe işläp ýören bolsa Doldurýan isläp gören bolsa, onda şu adam biz o orta asyrlarda bolardyk. O elimiz bilen ýer agdarardyk, odun çöplärdik, o gowakda ýaşardyk. Şeýdiliň azap edip gürläp oturşyňyz ýaly, şeýdip azap edip gürläp. Adamlar bar, seret.
Döwletler, syýasy üýtgeşiklikler, ekonomiki üýtgeşmeler, reformalar da, reformalar geçirýärler. Ýagny ony akylly başly adamlar edýär. Ine Wladimir Putin. Şolam Orsýetde näçe gezek ekonomiki, syýasy üýtgeşmeler geçirdi, şoň hasabyna Orsýet ösdi. Ýogsam Sowet Soýuzy Orsýeti batyrdy. Sowet Soýuzy hökümet ýurdy dolandyrmaly. Ýöne şo hökümet seniň iş şertleriňi gowulandyrýar, eger-de edeýin diýse, reformalar etse, geçirse. Şonuň üçin akyl bilen Şo hökümetler akyl bile şo zatlar düzedýä. Ol sen ay men işlejek, men hiç zada goşulamok, men dag daşajak, o yer agdarjak, o zatlar bilen sen hiç wagtam bagtly bolmaýa. Seniň ene şu wagt gowy owadan eşik geýipsiň, şol eşigi sen gazanyp bilmeýäň eger-de sen şu tupoý kelläňi işletmeseň. O ýer agdaryp ýetseň ýa bolmasa tuwalet gaçsaň. Sen bagtly bolansoň çagalaňy taşlap gaýtdyň daşary ýurda sen bagtly bolan üçin taşlap gaýtdyňmy? Şo taşlap gaýtdym men. Bagtly däl bolamsoň. Ýöne indi men bagtly bolmaň aladasynda. Şo zatlary düzetmegiň aladasynda men. Ony Tut öz ýurduň ýaman. Ýere ýere basyp basyryp ýörseň sen. Seret, Wekil, sen indi okuw okap ýörseň, birazajyk aklyň ýetýändir. Her ýurduň hökümeti üýtgetmeli şo zatlary. Şol iş şertlerini gowulandyrmak, adamlara aýlyk bermek, adamlara pensiýa bermek, adamlara inwalidini bermek, şo umuman şo zatlary hökümet etmeli. Hökümet etmese sen o dag daşa arkaň bilen o ýer agdar o tualet gaz o zatlar bilen sen hiç wagtam tutuş ýurduň ýagdaýyny düzedip bilmeýäň. Şonuň üçin döwlet hökümet efektiwny işläp efektiwny ine meselem Belarusda ýaşaýyş şertler gowa dogry däl. Belarusdaky ýaly etjek bolsaň Hökümet efektiwno işlemeli, hökümet gowy işlemeli. Hökümet gowy işlemese, ine biziňki ýaly bolýar. Ine Aýka aýdýar-a, sen diýýä arkaň bilen dag daşa diýýä, daş daşa diýýä, ýer agdar diýýä, hiç zat bilen işiň bolmasyn diýýä, diňe öýüňe girip çyk diýýä. Abdylla ködir goşsana, siz bilen gürleşmegiň ugruny bilýän diýýä, näme diýýä, kimiň arkasyny alýa göreli. Kim ol?
Küdür goşsana küdür diýip ýaz gana ogluna ol alty.
Äý küdür. Küdür. Alaýyn. Küdür küdür. Han garaş. Garaz şon ýaly hökümetimiz efektiwna işlemeli. Küdür ýok bärde.
Ýazyga çyra näme üçin ýaly?
Maňa näme goýber?
Salam Gumton menem şu saýt bir zat aýdyp geçeýinmi Wekil sen diýýäň Aha. Gumton yzyňda Aýdany maşgalaň diýýär, bar diýýäň lebeni. çagalaň bar diýýäň bir zat aýtjak Hawa. seň edil Aha. ýaşyň gulrak bolsa ýyly düşünýän bolsaň şoňa sen seň yzyňda-da maşgalaň galandyr-a dogrymy? Ýerden ýeke çyk gaýda närsine. Hawa, gally. Bu saňa bu saňa başga bir zat aýtýar, sen muňa başga bir zat aýtýaň. Bir sözüň manysy bar, söz bar, mantyk bar, akyl bar. Düşün bir zada. Hä, sen indi bilýän bolduň, ha?
Bu saňa Gürle dämli, jogap ber dämli şuň diýýän zadyna sen. Jogap ber.
Jim, her kime şaýyk. Herkimem ýurt daşyna maşgalasyny taşlap gaýtýar. Ýerden ýere çykyp, bir ikijik gaýdanok şu taýyk. Senem şu taýyk bir manat pul iýip gaýdypsyň. Okajak diýip gaýdypsyň.
Burma sesiňi ýap dogan. Seret wekil. Otur. Maňa şeýle düşündireýin. Men häzir Türkmenistanda Şatlyk gaz akdyryş diýip bir ýer bar bilýäňmi mam Şatlyk gaz akdyryşy? Şatlyk e, eşitdim eýe. Ehe, Şatlykda Şatlyk gaz akdyryş diýip bir neme bar, beket bar. Ne men toşna türk aýdaýyn-da. Şoň bir günde akdyrýan gazy Türkmenistanda bir ýyllap ekläp saklap bilmäne ýagdaýy mümkinçiligi bar. Bir günde akdyrýan gazy. Bilýän, tamam, türkmene ýat diýýän ýok. Bratan, türkmene ýatam diýemzok. Adamlar bar-a, bu türkmeni gaty bir wolýa beriberseň hem bolanok. Wekil saňa gowy düşünişerli-le, ikimiz welin, seret, aýlyk, ine, Türkmenistana barsaň, inşaatda işle, dost, ýigrimi bäş million oklad aýlygyň, üstüne-de nemäň bilen iş, zat dile näme bi, mesaýyň bilen berjek, bratan, kyrk milliona, otuz bäş milliona aýlyk çykarsyn. Bilýän? Hawa, normalny, o bir neresse ýyllarja traktor sürüp, traktor sürüp ä pensiýa çykdy, o zynjyrly altaý sürüp ä pensiýa çykdy, iki ýarym millionam pensiýa alýar bratan. Et on million pensiýasyny, bileň. Adamlar bir alty çekeniň elinden tutup gezsin, o bratan. Işlejek gelýän ýok bärde, wekil aga, bilýäňmi? Abdylla, tanadyňmy meni?
Ýok, tanamadym, Murat. Hiç kime men edýänim ýok, normalny pul berdim. Ýaýyň, ýaýynyň ýapyk öýüňizdäkiler ýekän-ýekän äkidip otyrlar.
Hawa, hawa. Meni öňürti sesiň gep gurasan. Nämeni düşündirjek bolýan zadyň bilen siziň gelýän tarabyňyz tersiräk gelýär wekila. Bir zada dogry düşünmeli, bilýäňmi? Ýalňyş. Ýalňyş zada ýalňyş diýmeli. Biz hiç haçanam bu ýurdy ýykjak ýa birine ýamanyny etjek bir zady hiç hili nemämiz ýok. Ýagny, hiç kim. Men-ä hiç taraplygam däl, men passiýan adam aýdýan. Men Abdyllany ine seň pikiriň ýaly passiýanny sögüp gezen oglan diýip her gezegem aýtýan. Ýöne, ýurt bir düzgün gitse, häzir çukur däl Aşgabadyňky ýaly aýna ýaly ýollar Marda-da bolsa, bilýäň, ýa Daşoguzda şo ýollar bolsa, kim begenmejek, hä, bratan? Maşyn mün-ow, amortizator çalşyp ýadasaň, ýadamasaň, bilýäň, alypjyk gezseň, ýene etseň, birsellem. Kime ýakanogam, düş. Dünýäň bir zady. Her kimem edesi gelýär şo zatlary. Kimiň ýyljajyk suwdan elini ýuwasy gelenok. O ýabyň gyrasyna gidip sowuk suwdan heleýler bedrel gelip suw daşap zat etýär. Hawa sen, bilemok Aşgabadyň oglany niriň oglan bilemok, krantdan eliňi ýuwýansyň bratok welin obada adamlar gaty erbet kösenýär bileň. Obalara suw çekip, çykap galožny. Goý kül çatylyndan hem al puluňy berdan hem ýak suwuňy diýip bilýäňmi? Alma diýýän ýok. Ýöne adamlaň narmalny şans döretsin dörese bilýän başga işler işlemek narmal şans bolsa adam bilen mümkinçilik bolsa bilýän häzir bir hojalykda häzir men iki sany oglum bar bolsa üç ýolyp gidip işlejek her ýerden işlejek ýaly ogluma örjek maşynyny alyp berjek jaýyny saljakda sen göç dos bir gyra Hawa, menem kiçime möýerjek, jaýymam oňarjak dänim. Aly, pelegiň bilen telewizor görüp owlama, hany bir bäş manat bize-de kömek ediň-ä. Pensiýamyzam munça diýip ýaşap bilemzokmy? Bolanok, şo wazmožtlar ýok, bratan. Düşünýäňmi? Men dagam ýykmaly bolsa ýykjak, biläň. Sen bir zat pikir et, on kilometr beýlägde Bajygyrany geçseň, Eýran bar, biläň, bratan. Eýranyň ýoluna seret, bärik geçeňsoň, bäriniň ýoluna seret. Bile. Artyk tarapdan geçip görkezip göçjekmi? Nirden geçseňem şu granitadan bir geç brata. Oguz bir minut dur, Oguz bir minut dur. Neme goňşy? Abdulla. Aýdyber.
Ýaýynyň, ýaýynyň ýap öýüňizdäkiler ýekän-ýekän äkidip otyr. Heleý geçerli äkitdiler dalbaýa. Hawa, şu wagt mende maşgala galmady, hemmesini öldürdiler. Hemmesini öldürdiler. Eý Allah, şu adamlaň şeýdip gorkuljak bolşuna men haýran galýan-da. Eý sen şu ýerde gürleme diýýär, urus bolýar Türkmenistanda diýýär. Eý Allah. Abdulla.
No. Ana ol kim aýa ýaňky oglan e, eşek ýaly işlemeli, işleseň gowy ýaşajak bolsaň işlemeli ýaly oglan kim daýy şol oglanyň ady? Näme diýip gidýär şol?
Gitdi ýöne e, wekilem şeýle pikir etdi.
Wekilem şeýle pikir edýär. Dokuň açdan habary ýok, bratan. Elinde pradajygy bolan, oturjygy bolan, Aşgabadyň içinde owsy dikelip ýören adamlar başga pikir edýär. O potrodyň içinde dekabr aýda bugdaýy girzädiň, üstünden suw geçirip, dekabrda, ýanwarda suw tutup ýören adamlar başgaça pikir edýär bu zady. Bilýäňmi? Bu welosipedden palçykly potroda gitjek bolýar adamlar. Bilýäňmi şo zatdan tapawudyny bilýäňizmi? Eşitýäňmi ogul? Hawa, bratan.
Ine,
men özüm marzan. indi şu etraplaryň, oba ýerleriň hiç zat görmek gerek ýok. Gözüň kör bolsa, ýa gulagyň eşitmeýän bolsa, diliň geplemeýän bolsa, etraplaryň, obalarynyň mekdepleriniň gapysyna baryp, ugra seret-de dur-da, şo taý çagalara seret, gelýän çagajyklara seret. Bir sagatjyk dur, gözüň bilen ýaş akmasa, sende wyždan diýen zat ýok. Şol adamda wyždan diýen zat ýok. Ine men başga hiç zat aýtjak ýok. Bu zady aýdyp duranyň peýdasam ýok. Ýaňy bir gyz, ýaňy bir gyz ýamyz geldi-de, eýle beýle Türkmenistan, Türkmenistan ýaramazlananok, Türkmenistan gowy ýurt, koneşna gowy ýurt. Ýurdumyz gowy, gaty gowy ýurt. Ama ýurdy ýönetýänlerde bar. Gowy ine Marda bolan ýagdaýy bratanlaryny hemmäňizem eşitdiňiz göz gözüm bile görmedigem bolsaň wah heý diýip eşiden adamlaryny hemmäň. Prezident gelýä diýip Mar ýolda bir giden kiçjik çagalary çykaryp ministriň maşyny bir giden çagany kakyp geçip o dik duran adamlaryň aňyrsynda ýatyrylanyny bilýäňizmi adamlaryny bilýäňizmi prezident etjänçä diýip hemmäňizem bilýäňiz bratan. Aý bu zatlara seretýän adamlar ýokmy o Ölen çagany biriniň aňyrsyna geçirip ýatyryp prezidentdir geçsin diýip goý. Hum. Nirde Ýene-de o bir zat aýtjakda, ine şu bizi ine şu taýdakylaryň hemmesini aktiwist saýýarlar ýene edýärler. Aktiwist saýýan, men aktiwist olaram meňki olar ýaly işleýän beýnim hem ýok ýöne şo zada men garşy gelýän sebäbim Bir soragyma men hiç jogap tapybilemok. Ýekeje soragyma. Hiç kimden maňa jogap gelenok şo soragynam. Meňem o soragym näme üçin welaýat maşynlar Aşgabada girmek bolanok? Imnn.
Sebäp.
Indi seret Aly Demir. Indi şu taýda biziň öz birazjyk arada bir kitap baradadam aýtdyda Olin men şoň kitaplarynam okap gördüm Aly Demir. Türkmenistanyň prezidentiniň Aşgabat şäheriniň içinde gurluşyklar azalýança welaýatyň maşynlarynyň Girmemezligine üçin haýyşnama bar. Ol mejbur girmeli däl diýen zat ýok ol. Haýyşnama. Haýyş etýär halkdan. Ine, haýyşnamany men özüm okadym, bratan. Bilýäň? Ony men häzir gyra baryp şeý diýip durýan-a. Saklaýar gaýy. Äý, Türkmenistan, Aşgabada girmek bolana goý, bratok diýse, men, äý, hassammy yzymda? Mejbur girmeli men şo taýt diýsem, Näme o sen o Türkmenistanyň prezidentiniň haýyşyny ýerine ýetirmejek bolýaňmy diýýärä gaý maňa. Ä men haýyşyny ýerine ýetiremok diýemok, menem şoň haýyşyndan terine gidemok-da, şony etjek çykjak men yzyma. Bilen haýyşnama ol. Mejbur kanun karar diýilýän zat ýok o taýt. Seň maşynyň bar, sen taksi tutjakka öz maşynyň bar, taksi tutara seniň wagtyň ýok. Sen şony srazu w bolnisa eltmeli sen. Öz maşynyň barka sen näme üçin taksi tutjak? Bratan, ine seret, ýene bir ýagdaý bar. Häzir haýyş edenine görä, sen bolýa diýip ýagdaýyň bolsa, birazajykda goýup giribilersiň, ýöne mejbur ýagdaýlarda salanok. Bilýäňmi, mejbur ýagdaýlarda salanok. Oňa seret,
ine senem, sen oňa haý, ol-a saňa haýyş edýä, girme diýip. Senem oňa haýyş edýäň, şu gezek gireýin diýip. Şol mejbur men ýagdaýym erbet diýýäň sen. Ýöne o saňa hormat goýanok.
Bizem hormat doýmaly. Haýyşnama nirde ötürmeli bolýar. Ene men şu wagtlar mejbur karar berýän.
Aýdyp ber aldy. Türkiýe ogul.
Meniň bir oglum, bir gyzym bar. Men Türkiýä gelenime dokuz ýyl boldy. Men Türkiýä gelenimden dört aýdan soňra Meniň gyzym boldy. Gyzym men ine dokuz ýyldan bäri gyzym göremok. Gyzym dokuz ýaşynda. Hmm.
Dokuz ýaşynda.
Türkmenistana gitseň, Ýok. Türkmenistana gitseň, näme boljagyny bilýäňmi? Hä, o taýda iş bar, günüňi görüp bolýar. Günüňem görüp bolanok eý şo taýda, ine men dogrymy aýdaýyn, günüňem görüp bolanok. Ine iň bärkisi etraplaryň, obalaryň türkmen mal, e, türkmen mallary bar. Şolarda gezýän çopanlar. Edil meň öz obamda. Sen on bäş gün öýüňde bolýaň, on bäş gün çölde bolýaň, goýun bakýaň. Saňa tokly berýär. Toklyň seniň boljak üç million. Üç million bilen sen Günüň bar bilýäňmi? Üç millionyň iki milliony unuňa gidýär. Bir million kime gitjek? Ýok. Şu zatlary bilýär, bilmeýändir öýdýäňmi? Hemme zatdan habary bar. Ýöne o taý türme. Üsti ýapyk Ähne türkden gaban. giden oglanlar bar ha türkden giden gaýdyp türke geljekkäle bizar ýadadym diýip gidip e, Hawa. kimligim bar türkmenistanda iş ýok e, gaýdaýyn e, diýip öň yzyna geldi oglanlar gelenler bar türkmenistan boşaý diýip yzyna gelen oglanlar bar
Bar. Ha ýaňky ýaňy bir ýamyz aýdýar ha, näme daýy şo gyzjagazyň ady boş boş kelläňiz näme diýýär. Şo gyzyň şo Aýka. ýamyzyň özi Şu durmuşa çykanmyka? Şu durmuşa çykyp çagasy bolanmyka? Şu ýagdaýa düşdümikä? Ýa adamsy bäş ýyl, alty ýyl ýoldaşyndan, gelninden aýry bolup düşüp, şuň gal güne düşüp gördümikä şol uýamaz? Ine men şu Aýkany çagyrdym-ä gelse aý sorak. Aýka, gel Aýka. Ana indi adamlara maslahat ber ine ýaşamagyň düzgünini öwret. Türkmenistanda ýaşamagy bizden gowy bilýänem endiňiz-de siz. Hiç zada goşulma diýä. Öýüňden gir, çyk, işle eşek ýaly başga zat bilen işiň bolmasyn diýädä Aýka. Indi ine adamlara düşündir indi Aýka şo zatlary.
Salam jigim Aýka gowmy ýagdaýlaň? Hawa gowy.
Eee.
Özümizem gowy sen özüň näçinji ýyl özüň Aýka jigim? Togsan ýedi.
Dogsan ýedi. Jigim sen onda durmuşa çykansyň indi çykmadykmy? Ýok çykan. Men saňa iki üç sany sorag berjek, şo soragyma dogry jogap ber, ondan soň sen maňa jogap e sorag berseň menem saňa jogabymy berjek. Men bärik sorag jogaba jogap bermäne gelemok dänim, şu taýda oturan bir giden adamlar bar, bir gidenem çörik gelip bara sögüşýäler, indi dur men bir zat aýtjak hä, men bärik gelip bara ýa sorag berjek bolamok ýa-da size jogap berjek bolamok hä, Ýöne näme üçin ýurdumyz asuda, gowy ýurdumyz ba wagtynda siz daşary ýurda gelýäňiz, menem daşary ýurtda okap ýörün hä. Ýöne daşary ýurda gelýäler dänim öz halkyna duşman näme üçin beýtýäňiz? Öz halkyna duşman hiç kim öz halkyna duşman bolmaz jigim Şul Alper Abdylla kelleň diýilýäniň özi halkymyza duşman bolmasa Türkmenistana git dänim şu gürleýän sözleň gürle dogry Kanuna laýyk gürleýän bolsaň Türkmenistana gitdir sözleň gürlede gürläp bilýän bolsaň. Gürleseň ýoglmaýan ýalar ine adalat ýok diýip aýdyp otyr. Ali dur.
Janjygym sen bir durmuşy çykyp bir gyra. Başga ýere çykyp oka beripsen. Ýurtumyzda näme üçin okamaýan. Men islän islän bölümde okajak men. Men öz pikirim öz hakym ol. Aýka seret bir jynyň sen Türkmenistanyň içinden men ýaly çykyp şu ýerde çykyp öz hakyny goraýan adamy görkez maňa. Men gaýdyp çykjakka, men gürlejekke Hudaý bar. Şu biri çykyga-da men ýalak gürläp görkezsin. Ine, adamlaryň hiç hili problemasy ýok. Seret, siz şuny ýaly ýaýyny açmasaňyz, siz şuny ýaly ýaýyny açmasaňyz, başga-da işde işleseňiz, şo gowy däl, bir giden adamy gargynjyny alyp oturman. Ýok, ýok, seret, adamlaryň, seret, daşary ýurtlarda, indi sen Türkiýä üns ber, sen Türkiýede okap ýören bolsaň, Türkiýede ýörite adamlaryň derdi aýdan, aýdýan ýeri bar, telewideniýe bar. Meselem, Müge anly bar, müge anly. Meselem, ýiten adamlar tapýar. Ýa bolmasa başga partiýanyň zatlary bar. Ýa partiýanyň telewideniýesi bar. Her dürli telewideniýe bar, ýa habarlar bar. Şu halkyň derdini diňlemek üçin döredilen ýerler bar. Jemgyýetçilik ýerleri bar. Onsoň, Türkmenistanda näme üçin şo zatlar ýok? Türkmenistanda ýok şo zatlar. Sen okaýan bolsaň, üns ber şo zatlara. Türkmenistanda hiç hili halkyň derdini aýdylýan ýer ýokdur. Nusret. Ol hökümet edaralaryna barýaň, seni hiç kim diňlemeýär hökümet edarasynda. Ine, biziň ýurdumyz, ýurdumyz koneşno gowy ýurt. Edil ine men etrabym Tagtabazar. Hassahana bolsa ho, orsuň bar, orsuň bir wagtky uskoralaryny bilýäň, altmyş dokuz. Hum. Içinde gülçütül deşik, içinde tüsdürip durýar, öljek adam öldürýär-ä ol, o balnesa eltmänkä öldürýär. Ýa. Ýurt Ana, şol gowy, amma atlary- ýurt gowy alnyp barlanok. Hmm.
Şol halkyň arzyny aýtmak üçin hiç ýeri ýok. Hiç arz aýdylýan ýer ýok. Ine Arzyny bir diňlediler. Akyş laparyň, Akyş laparyň ogly bar-aý, kim-aý şol, men näme-aý? Şöhrat, Men Şöhrat. Anwar Tahandan artist Şöhrat Saparow. Hawa. Ana şol oglana men WhatsApp bilen özüm gürleşdim. Aý gowy ýurdumyz näme ýurdumyz diýýär. Eý Şöhrat diýdim. Gidow dost diýdim. Daw etraplaryň, obalarynyň diýdim, mekdepleriniň gapysyna barda dur, bir sagatjyk dur, ýekeje sagatjyk dur şo taýda diýdim. Naharyňam men getirjek saňa, çaýyňam, naharyňam getirtjek diýdim. Ýol puluňa çenli dönetjek seni.

Ýow.
Kim näme etdi? Bu zatlara Ana şol jaýy ýumurlan, jaýy giden adamlar özleri pul çykaryp özleri saldy. Ýow.
Özleri kireýine tutdy pogruşnigi, sagadyna üç milliondan tutdular suwuň içinde öýüniň goşuny almak üçin, sagadyna üç milliondan pogruşnik tutdular suwuň içinde girip almak üçin. Lebaby suw aldy, Amyderýa joşup suw aldy Lebaby. Men bärde ekäm, gullukdaşym ejeme jaň edýär, ejemiň nomry gullukda kak nomry goýuşdyk, ejeme jaň edýär, gelneje öwezi ýokmaý, Äý, ýok, türke gitdi diýse, aglaýar diýýä, nirde, näme boldy, jigim, aýt diýsek, togumyzam ýok, internet, hiç zadymyz ýok, jaýymyzam ýok, hiç zatsyz galdyk gelneje diýdi, bir telefon öçdi diýýä, ondan soň kimdiginem aýdyp, alyp bilip ýetişmedim diýýä, kimdiginem bilemok. Ine. Oguz, injigim, bak, erkek adam aglanda nähili aglaýanyny düşünýäňmi sen, aýt, aýdýan, Biziň şu aýdýan zadymyza ýokardaky meň ýokarymdaky Aýka jigimiz ýalňyş düşünýär. Näme üçin ýalňyş düşünýär? Okuw okaýandyr. Ama okuw okasada men dogrymy aýdaýyn intäk bu zatlara bişmedik. Intäk ham.
Ýene bir zat aýdaýyn Aýka sen daşary ýurtda okaýaň men Türkmenistanda okadym okuw bitirdim bileň demir ýol ugrundan okadym men demir ýol ugrundan işe girjek bolup baramda tanyş üsti bilen baramda ýokardan baramda transportnyň üsti bilen baramda Bileň, indi şo Maryň deponyň başlygy transportynda okan, soň mollumynyň üsti bilen baramda, üç ýarym müň dollar pul soradylaryka. Men nirden tapaýyn? Wekil sen çykardyň.
Başgalar almaly. Üç ýarym müň dollary men nirden tapmalyka, aýdaly? Okam soň. Abdylla, Abdylla, menem çykaraý dostum, menem gitjek. Aýky doganymyz bar-a. Aýky doganymyz bar-a. Bu geljekde Türkmenistanda zalýot aljaklaň biri sol ýer zemin ýap potyr ol. Onuň üçin gelip bara watan diý watan diýmede sen biz watan barada bir skyntymyz ýok. Watanymyzy söýýäs. Baýdagymyza hormatymyzam uly. Hiç hili derdimiz ýok. Biz ýörite ýönetijiler kyrkaborlar iýip doýmaýan haramlardan gürrüň edýäsik. Senem gelip şony sawanýan bolsaň geljekde okap sen şol ýaly senem şolar ýaly zalýot alyp şo milletiň ganyny emjek haramzadalaryň biri senem. Göni ýüzüňi aýt sen şu wagtlaý. Men birinjiden-ä haramzada däl. Onsoňam, ýene bir zat. Donneşni, donneşni, donneşni. Entek däl. Sen şu bary gör, bolan zatlary görmezden gelip, gelip bara seni watan, ol, bul diýip bary bäri samsyklap oturýanmyňsoň, boş beýniň bilen. Men samsyklamok onda.
Men samsyklamok, adamlary zäherleýän adamlara diýip otyryn. Adamy zäherlenenok. Siz kinoda öňe getirmeýäňiz. Uklamaň diýýäs, haksyzlyk bar, halkyň haky, hakyly, haky, il otyr diýýäs, halk aç diýýäs, sergizdan bolup türkmen diýlen bir şeý galmady, dagyşyp gitdik diýýäs, pul üçin diýýäs. Mal bolmasaň waý. Pul üçin diňe türkmenistan çykyp işlänok, rossiýa hemme ýerdenem gelip, hemme ýerdenem işleýän, ba dogan özüň halal ekine jeçjek bolsaňda beýt. Aýy güne sady bardyr. Biziň belli aýy günümiz sadymyz galmady.

Paçamyk seret acmasyz haýat ýa seret haýka seret neme sesiň ýapsana senden gowy kän gelýär haýyş samalýotly gyz seret aýka biz seniň şu ýerde aladaň edip sen türkmenistana baraňda saňa iş bolsun diýip otyrys men şu ýerde liçne meniň maksadym şol indi şu şu adamlaňňam maksady türkmenistanda iş şertlerini gowulandyrmak aýlygy köpeltmek, pensiýany köpeltmek, inwalidnini köpeltmek, umuman adamlara hormat goýmak, şolaň aladasyny etmek. Sen gelip bärde şu zatlara garşy çykyp otyrsyň. Sen nä bütin ömrüňe türkde gezesiň gelýämi? Bütin ömrüňe okasyň gelýämi? A olam-a sen bäş ýyl okarsyň ondan soň, ondan soň näme etjek sen? Ýok jigim, DB-niň okajak bölümi Türkmenistanda ýok ýa kim günäkär? Açsyn okatsyn, näme üçin ýaşlarymyz daşarda okaýa? Bilimimizmi kem? Nemämiz ustroýkamyzmy kem? Nämämiz kem? Ýok. Näme üçin Türkiýede, Germaniýada hemme okuw bar, bizde ýok? Sebäp näme? Kim günäkär? Döwlet günäkär.
Iýmini. Aýnem birem şuny Selam, ýurt yaylar. daşyna oýnamak üçin gelemok. Keýpine öýdäklerime taşlap gaýdamok. Aýka sen ýurt daşynda bolýan bolsaň jigim sen öýüňdäki ýoldaşyňy çagalaňy näme üçin taşlap gaýtýaň onda? Aýdanyň näme sebäpden taşlap gaýtdyň oýnýa. Bizem bilýäs Türkmenistanyň asudalygyny, owadanlygyny, gaty gowudygyny ýöne näme üçin bir maşgala taşlap gaýdýansyňa ýurduňy. Çakdan gaty kän zat bar Abdulla men gowy bilýänine borla ýar dişini gürlemäne ýöne ýaňky şunýa ýaşlarymyz bar geljekki zalýotçikler şolar garap oturyň bir ýerde bir baryp oturar çöker milletiň ganyny känä ýaly içjekler şolarlaý başga zat bar.
Şon sen sen şon ýalak Aýkajan, sen şon ýalak zatlary etmeliň üçin biz Magmamy şu ýerde bir iş şertlerini döretjek. Seniň gyzyň Türkmenistanda, e, Türkiýede okamazlyk üçin biz şertleri düzetjek. Seniň gyzyň Türkiýä gelmez ýaly. Aýka, sen düşünýän bolsaň. Bir azajyk o okaýan ugruňdanam däl-de, bir daş-töweregiňdäki bolýan zatlara-da ünüs ber. Jemgyýete ünüs ber. Sen şu efire gelşiňe görä, mümkin bir zatlar öwrenesiň gelýändir. Şo öwrenesiň gelýän bolsa, sen düşündirýän menem saňa. Şu biz şu zatlary gürlemesek, o Türkmenistanda gürlejek adam ýok. Türkmenistanda her kim diňe öz aladasyny etýär. Biz köpçüligiň aladasyny etýäris. Aýdyp ber, Oçka. Abdullah, şu taýda diýe az önje men o gep üçin gatyljakdym, gitdi. Näme üçin sen şu taýda oturyp gargynç alyp otyň diýe. Ama biziň prezident munça ölen pilýosda ýatan on müň sany türkmenimiziň o ýerde göz ýaşyny gargyşyny alanokmyka? Alo, salam aleýkum hemmelere. Dogan gardaş. Waleýkim esselam. Waleýkim esselam, hoş geldiň. Gargyşdan, gargyşdan Biz tartyşmak näme etsek olar utular. Seniň prezidentiň utular gargyşyň altynda galar. O ýerde ölen maşyn kakyp ölen çagalar bar. Eý aňarda men özüm dogry geldim ýaýynda meň maşyn kakyp çagam öldi gidip bilmedim diýen aglap oturanlar bar meniň tanadygym. Aglap oglunyň ölüsine gidip bilmedi maşyn kakyp ölen.

Öte o gör oty näçe adamyň gynalyp oturanyny görüp ol bir özi bolup şunça adamyň üstünden gülüp oty. Ştaýda okapda baryp ertir üç müň dollar bilen işemi iýjekmiş moda. Hawa.
Hawa bir süri pul berip a bärde okaýa. Ondan soň bir süri pul berip ol dokumenti tassykladýa. Soňam bir okuwçylardan bir süri pul talap edýä. Aňryk bar.

Dogry. Aýal doganjygym, Türkmenistanyň içindekiler bar-a, Türkmenistanyň içindekiler. Maňa jaň edýärler. Maňa jaň edýär, maňa. Maňa jaň edýär. Bärde hiç kim hiç şey, hiç kimi diňlänoklar. Bärde bizi diňleýän adam ýok. Sen bir diňle, biziň halymyzdan habar al. Biziň derdimizi çöz. Siz gidiň onda, siz gidiň Türkmenistana, gidiň näme bar-a, ýanyňyza adam toplaň. Menem size şaýat bolam-a. Siziň bir özüňiz çykat, siziň arkaňyzda durjak adam bolmady. Meniň Hudaý men size bar. özelden nomerimi hem ýazam ana şurada hemmesi Bolýar. paşur dotan Ýaz. bilesizmi tolka siziň bara arkaňyzda hiç kim hem durmydy obişats etmäň Ýok. telefonda hazir görde hemmesi takyr takyr Hiç- takyr takyr aýdadylar bilesizmi Hiç kim katda görmedim Ýonok, seret adamlar gorkýar o barada gürrüň ýok gorkýar gorkýarlar ýöne häzirlikçe gorkýarlar Sen gyssanma azajyk. Adamlar aýaga galýanja gyssanma. Şolar dert aýtmany öwrenip otyrlar şu wagt. Dert aýdýar-a, dert aýdýar. Hiç kime hiç zat bolanok. Şonda şolaryň gözi ýetýär-de. Bir gyz bar, bizäniň türkmen gyzymyz bar, Aýjemalmy kim? Hä. Şo gyz erkek gyz. Uwaženiýa goýaman. Tolko sizler bara kanda edesem. Ine şu hatynlar gepli otan-a.
Şurda hatynlar gepli otan.

Tikir-tikir alyp, Seň tohum-tijiň häzir bar-a, meň çagama seretjek diýsinler. Seň hojalygyňy ad-duş seretýäs, ýurt daşyna çykarýas, şu taýda-da ýaşatýas. Ejeň sen ömür boýy şolar bol ýaşatýan diýsinler häzir. Seň seredişime ýaşatýar diýsinler.
Men durýanmydyrmokmy?
Eý, Oguz bir jymy. Seret, user, sen şöhret çykyp gürläp otyrsyň. Hany sen Türkmenistanda şöhret çykjak bolup gör hany. Sen Türkiýede Türkiýäň berýän azatlygyndan peýdalanyp otyrsyň. Türkiýäň berýän tiktogyndan peýdalanyp otyrsyň. Türkmenistanda internetem-ä ýok. Tiktoga çykman-a diňe Aşgabatda çykyp bilýäň ýa Maryň Maryň şäherinde çykyp bilýäň ýa Lebabyň şäherinde çykyp bilýäň. Ä sen nämä bärik çykyp gürleýäň? Haçanda şo ýerde hiç zat edip bolmaýandygyna düşünip durka. Şo ýerde faktlar bar, ýörite fakt bar, internet ýok. Çykyp gürleseň ine sen şu wagt çykyp gürläniň üçin seni Jogapkärçilige çekýärler o ýerde. Sen näme üçin Abdyllaň efirine girdiň? Seň näme kelläň kelläň bilen sögüşdiňmi diýip soraýarlar senden. Seni göni şo ýerden eýýäm heläk etmäne başlaýarlar. O ýerdäkiler maňa jaň edip aýdýar. Eý bize kömek edaýa, kömek edaýa bize diýip aýdýar. Olar o ýerde ölüp durlar, olaryň hiç hiläk bir güýji ýok olaryň. Mümkinçiligi, güýji Ýok, şol, şo öz dertlerini aýtmana mümkinçilikleri, güýji ýok olaryň. Sen şol, şol adamlardan indi bir zada garaşýamyň. Şol adamlardan meň yzyma düşüp meň arkamda durmaklaryny isleýämiň.
Salam, Abdylla, oňatmysyňyz? Waleýkim essalam, hoş geldiň, Gül hanym. Hemmäňize-de Ata siz salam. halk üçin janyňyzy köýdüresiňiz-a. Eke siz halk üçin janyňyzy köýdürip aýdassyňyz-a, janyňyzy köýdürip aýdassyňyz.

Şu wagt hakykatdan hem seniň diýişiň ýaly şolar şu wagt gürlemäni öz sözüniň arkasynda durup bilenok şolar. Ýöne şo häzirlikçe, häzirlikçe şon ýaly şo, häzirlikçe. Biz indi üç-dört ýyldan bäri şu zatlary düzedeli, şu zatlary zat edeli diýip otyrys. Welin bizi başlarda, başlarda bizi görýän adam ýokdy, bizi diňlänokdylar. Hiç kim her kim diňe öz derdi, aladasy bilen gezýärdi. Dogry, hak beremen.
Indi, indi, indi bir zatlar üýtgemäne başlady. Häzir bir zat üýtgetip üýtgemäne başlady. Görýäňmi iki ýüz iki ýüz on bäş sany adam otyr. Meniň wideolarymy paçti iki ýüz elli üç ýüz müň adam görýär. Diýmek adamlar gün günden öz ýagdaýyny düşünip i üýtgetmäne başladylar. Şolar şu wagta çenli şu zatlar düşünip üýtgedip boljakdygy barada pikirleri ýokdy. Şolar dert aýtmany bilenokdylar. Diňe öz obaň başlygynyň ýanyna barýar, Aý, meň problemam bar, başlyk kömek ediň maňa diýýär, şoň bilenem gutarýardy. Onsoň käbiri, bir onda biri o Adalat ministrligine, prokurora ýa bolmasa prezidente hat ýazdaýardylar. Oňa-da jogap gelenokdy. Oňa-da jogap gelenokdy. Onsoň hemme umytsyz bolup ýatýardy adamlar. Umytsyzlykdan adamlar ýatyp-ýatyp ine şu günlere geldik.

Ýok, ýüz ýa seret.
Da, da, e, seret, o zatlar bar biziň içimizde düşüniş, düşünmeýän adamlar. Seret, şu wagt ýöne ine sen bilýän ekeniň, sen düşünýän şu zatlara, e, oýuçkam düşünýär şu zatlara. Ýöne düşünmeýän adamlar kän. Şolara biz mejbur düşünmeli. Şolara şolar bilen düşünişmeli. Şolar bilen düşünişmesek, e, şörik gelip gürlemeli şolar. Şu şörde gelip gürlese, kelleleri işläp başlaýar, düşünip başlaýar. Sen hem gelip şo şörde şolara aýdýaň, Menem aýdýan, Oýuçkamam aýdýar, her kim bir-biregi bilen düşünşip, şu zatlary etmegiň ugruna çykmaly. Eke, Lebap korkak, Lebap ýamanam korkak. Ýok, Lebabam korkak däl, hiç kimiň, seret, Ýuzer, kimiň bilimi ýok bolsa, ana şo korkak. Şo bilmeýän bolsa. Ýok, Eke, men size hak beremen, siziň gepiňizde jan bar. Men size hak beremen. Hawa. Potamşa şöyle geldik beçelerimizi hem söýdürýäs.
Men-de Lebaply, Hiç kim gorkak däl. Kimiň bilimi ýok bolsa, kim düşünmeýän bolsa, şu zatlara düşünmeýän bolsa, bir zatlar üýtgejegini, üýtgedip boljagyna düşünmeýän bolsa, ana şol gorkak. Haçanda sen bir zatlar üýtgedip boljagyna düşünseň, sen eýýäm gorkak däl. Sen eýýäm herekete başlaýaň.
Aleykimselam. Bir mukdara goýup bolmaýdy. Bolar bolar aýdyber.
Siz bara gaty görmäň häzir bara türkmenistana gidýäga meselesi kökümiz teýkamyz bilen ýok edýär adamlar garaşyp dur o ýerde öýsüz gidýär biziň simýamyz simýamyz tohumyz tijimiz hiç zadymyz bez üsti propal bez üsti sen müň adam bol tutuş mary aýaga galsyn lebap aýaga galsyn sen habaryň ýokmy türkmenistanyň arkasynda näçe näçe döwlet dur poprobuý aýaga galyp gör ýekeje orset getir. Sesiň gitdi da sen dek adamlaň maryň aýaga galanyny gördüňmi sen hiç? Sen ýekeje gezek maryň aýaga galanyny gördüňmi? Dost mara aýaga galhana sen.
Men mara gaty görme men hökümet işinde kän işledim bu zatlar kän gördüm kän göre göre geldim. Bu zatlar mara siz men size aýdyp otyň mary aýaga galsyn Türkmenistan mara Türkmenistan hiç haçan alyp bilýän ýeri ýok sen tutuş Mary nireň ahyryň aýagy galaýsyn. Ýöne ýöne şükür ediň wara şükür ediň ýurduňyzda ýurduňyzda uruş ýok. Şul adama seret. Dogrymy? Seret.
Azat.
Uruş ýok. Seret.
Birje mutdy meniň sözümi kesdim. Eke eke eke seren azat eke men sizin bu gepiňize goşulamantyrga malades. User serediň. Ýalňyşmalyň. Serediň. Gara çyl adam Maraşyň öňünde egilip dur. Başgadam kän nemeleriň öňünde egildi şeý. Patyşalaryň öňünde. Başga ýurtlaryň patyşalygyna ýalakalyk edýä. Egilýä şolaň öňünde. Onsoň seret. Çyl adam biziň ýurdumyzy dolandyrýa. Çyl adam bar-a biziň ýurdumyzy dolandyrýa. Bu diňe bir özüni däl, özi egilenok. Tutuş türkmenlerem egilmäne mejbur etdi. Şu wagt häzir daşardan duşman gelse türkmenler diňe egiler. Men bu gaty görme. Türkmenler diňe egiler. O siziň aýdýan Türkmenistan hiç kim almaz. O Türkmenistan eýle bolmaz. Bar aýaga alsa beýle bolmaz. O zatlaryňyz erteki jan dogar. Ertekide ýaşap ýörsiňiz.

Türkmenistan bar-a, Rossiýa ine, ylgap gelýär, ylgap. Türkmen, Rossiýa Putin bir zat diýýär-ä, Putin aýdýar, e, gel gitsene diýse, ylgap barýar ine, eglip dur-a öňünde. Ylga gidýär. Ylga gidip ýalmaklap gelýär. Ylgap bar diňle-de indi. Sen diňle-de, sen ylgap barýar diýeň-ä. Dogrumy? Türkmen, Türkiýede näçe çaga ölüp otyr narkotikden? Näçe ýaş oglan öldi? Türkmenistanda narkotik barmy?

Iz nas etsede öldürip otyrylar. Ýegenler. Maşyn kakyp öldürip öldürip otyrylar. Üçünji üçünji etaž dördünji etaždan zyňdyryp otyrylar gyzlary. Näme üçin ýok diýýäň? Hü? Adamlar kowid ýok diýdi Türkmenistan prezidenti Sapar näme şeý prezident ýok diýdi. Bütin adam näme üçin bildi halk mezarlykda ýer kaldyrmady. Kowidden ölen adamlar. Hä? O bir. Ikinjiden adamlar şu wagt kowidden öýlerde otursaňam şu adamlar git çogunda irden git stroýa oç duruşuna görseň. Ha, oç duruşun görseň o adamlar heleýlere. Hemmesi rak kesel, bagyrdan. Olar ne neyden kesel bolupdy? Olar ne üçin näme edenok? Narkotik yok diýen. Sen git Aşgabadyň Aşgabadyň gitde ýegenler magazinine git, magazinler we naşyna magazine ýegenler. Kalýandan, kalýandan zapruşin etdä, kalýandan zapruşin et, bassyr oglanlara şolaryň goşup satyp, satyp dur, içine goşup. Näme üçin ýok diýen, garyn, garyn neşe bar, dişinde narkotik däl, garyn neşe bar, narkotik dälmi? Ýa bäri diňle, men bir zat diýerin sen gaty görme, o ýegen bilen biz deň däl eýýäm.

Agam sen özüň Şol gul ştat edýän ekeniňdä ýok biz bärde gullar gerekkä bize biz özümiz gul ştat edemzok biz gul Azat däl biz çeçem bir raýat. munut Abdulla bir munut doganym. Önjelikle hemmäňize haýyrly agşamlar. Şindi Sag boluň. bäri men näçe wagt bäri şu ýaýyny diňläp otyryn welin. Diýýäň de kolhoz başlyklaram bizden bir basgançak ýokarda diýýäň. Sen näme üçin kolhoz başlygyny özüňden özüňi şondan kiçi görýäň? Näme üçin kiçi görýäň özüň? Näme üçin kiçi görýäň? Türkmenistanda narkotik ýok diýýäň. Kolhoz Nä başda. ha- hany ýok? Hany nirde ýok?
Bolýa men gideýin tapyp berjek size.
Men Ol sana bir- tapyp bir berip men alnyndan satjak çekip- diýemok. Sen şu an bar ya prosta ru- e, diş görüp otyň da. Men 16 ýyl 16 ýyl Türkmenistana gidemok. Şonda da bilýän men Türkmenistan bilen her gün gürleşip otyň.

Birinjiden, sen şuny ýaly döwlet iş, döwlet işinde işlär bolsaň, döwlet bilen hökümeti bir-birinden aýryt etmäni öwren. Döwlet näme, hökümet näme? Çopanlar ol, çopanlar.
Biz burda döwletden narda, Türkmenistan döwletinden narda dälis. Biz hökümetden, hökümeti dile getirýär millet. Şu anky hökümetden narda diýýär. Şu anky hökümetden her kim şondan žalowt etýär. Bro Evet. bäde hiç kim Türkmenistan döwleti Mehmet ýaman Rasul, diýen açyk biziň döwletimiz maýadylar. daýy şükür gülýärler. Adylla gepläp bilermi bir iki minut ondan gitjek mi? Diňle näme gepli. Aýt, aýt. Zati şeýle men ýaňa Aýka diýip biri girdi. Hawa. Aýka şu taýda okaýa hä. Indi adam ilki bilen ilki bilen özüni düzetmeli. Başga kişilere soň geçilýär, dogry dämi? Türkmen halkam bar ha wagtynda Men diýen Oguz han döwründe oja geçmişde geçip gitdi. Men diýen men türkmen şo şo türkmeni ýatlap men türkmen boljak bolýasy indi şu wagt. Dogry dämi? Emma aslynda şo günden başlap biziň eýýäm bar düzenimiz bozuldy. Türkmenler ilki bilenä ýarsy Suriýa gitdi, ýarsy Afganistana gitdi, ýarsy Irana gitdi, ýarsy ýene bir zada. Şu kynçylyklardan gaçyp gaçyp gidip uruşdan sögüşden neme mert boljak bolup tersine boldy. Düşünýäňizmi? Indi dagadyk bolyn ýörek ýönekeje zat Kerkükdäki türkmenler näme diýýä şu taýda biz diýýä başlyk zat edip saýlaýan ýok diýýä biz ýöne ýaşap ber şo döwletiň nemesinden peýdalanyp diýýä dogry dämi näme boldy bir gezek dagadyk şo döwür dagadyk şonda biz uje ullakan poterýa gidirdik dogry dämi Bir hem uruşdan öň, kyrk bir, kyrk bäşde biz näçe sanaň zat ýitirdik bile, näme adam ýitirdik, onsoň kümüşlerine çenli berdi, biziň milletimiz hemme zat gitdi, näme üçin, azatlyk üçin, şeýlemi? Ondan öň paşşalar bardy, şo paşşalaryň arasynda biziň atalarymyzyň, babalarymyzyň doganlary bardy, olar bara baýlyk gerek däl bize, hanlyk gerek däl, paşşalyk gerek däl diýip, ýurtdan gaçyryp, halk dönügedip goýberdiler, dogry dälmi? Şondan soň biziň atalamyz, babalamyz öz doganlaryny, Sowet Soýuz nemeden Sowet Soýuzyndan gorkup Sowetler gazanna biziň bile birlikde şeýlemi bir gezejik öz ýurduna myhman aly bilmedi dogry dämi şo wagtlar Owganistana islese biziň ýaşlarymyzy Owgonistanadam uruşman ugratdylar ölüp geldi biziň o neme oglanlar onsoň biz kän potere ýetirdik etdik Sowet Soýuzy döwründe emma iň soňunda togsan birinji ýylda ors Türkmenistandan çykyp gidende näme etdi Biz şo wagt sesimizi çykarmalydyk, bilýäňizmi? Näme üçin biz işsiz, ýalaňaç galdykda, siz arkaýyn Russiýa çekip gitdiň? Sen maňa özbaşdaklyk berdiň-de, hany ol özbaşdaklyk? Biz bärde işsiz galdyk, hany biziň o giden adamlamyz, ölen adamlamyz? Bunuň hemme zady, azatlygy biz bile gazandyk diýmelidik. Dogry dälmi? Häzir biz, biz türkmen diýip, o ondan öňkürki döwri gygryp bara, Türkleň atalary türkmenler diýip geplejek bolýas, emma geçmişde galan galdy geçdi giçdi, gitdi, sebäbi bizde näme ýok, bizde sagynma ýok. Dogry dälmi? Özüňi, özüňi biz diňe mert boljak bolýas, tersini etýäs. Ony biz halk boýunça bütin türkmen halky bolup boýnumyza almaly. Ol eliňi çekmek, ýaňky birine bir zat diýmeli bolsa eliňi çekmek ol mertlik däl. Allajan asmanym arassa diýip oturmak mertlik däl. Biz ilki bilen orslara diýmelilik diýmeýän zadymyz. Ýaňky ikinji Azat aga otyrsyňmyş taýda ýazdy ýaşyňam altmyş ekeni orslaryň bize näçe bergisi bar bilýäň. Orslar olaý sen eken senden güçlü mille neme döwlete-de bergisini beresi gelse berenok. Düşündiňmi? Kim gepleýär, bilemik, kimiň elegi, elinde ýaragy güýçli bolsa, kimiň sabynmasy güýçli bolsa, şo gepleýär. Sen häzir şu gün Lübnan bilen şu wagt Izrail, Esrail, Izrail, Izrail diýip gürläýeýin men şo Israila bar-a, şolar, kat, şolar bar-a, adam öldürýän Israil şu wagt Haramzadaňam haramzady bütin dünýä ýigrenýä şony ýöne bütin dünýäň kanuny bolansoň şoň üstüne bara neme patla diýip bolaýanok şony Israýyly e indi näme diýjek bolma sawunma meselesini Iranyň sawunma meselesini maslahatlaşýalar ýokaryny oň bilen örtüp sawunýas eger o taýda o bomba düşäýse o leýle boljak o näme bolaýsa o leýle boljak diýip her ýurda ilki bilen sawunma gerek düşünýäňmi sawunma. Sen o pank pank pank pank edip oturanyň peýdasy ýok bärde men türkmen diýip. Indi sen Rossiýa ne Rossiýa näme üçin daže öz prezidentimizem boýnunala Rossiýa biz näme üçin boýun egip otyrys. Boýun egesi gelip şo Saparmyradam boýun egesi gelip egen däldir. Ýöne bizde ýaňky sagunma ýok. Halk bolup oturdyga agzymyzy açyp şo wagtlara bize ýa bitaraplygy wapşe bermäň ýada aljak bolsaňam getir şo ýaraglaňyzy getir. Biz hemme zady gazandyk bizem şo Rossiýaň bölegi diýip. Ýöne diňe biz däl hiç kim diýip bilenok. Şu wagt näme üçin neme söweşýär olar bilen? Söyle aýtsana şu söweşýän nemäni? Ukraina. Näme üçin söweşýär? Biz bir dyrnak ýatjak Türkmenistan ýum ýumruk ýatjak döwlet biz. Biz ýaňky edeli beýdeli diýenimizde dem edip bilen üýtgeşik zadymyz ýok. Sebäbi ol kim şu wagt bara güýç gep kim gepleýä kim gepleýä diňe güýçli gepleýä düşünýäňmi indi men size bir zat aýaýyn boldy o taýyny geçdik Türkmenistanam men men size bir zat aýdaýyn na basýanam bolsalar men şony aýtjak Türkmenistandan giden adam näme üçin Türkmenistanda pul bar adamlar gidip şwitsariýa bankynda pulun goýup gaýtýa he Watan, Watan dönügi diýýäs biz. Hiç kime-de biziň Watan dönügi diýmäne hakymyz ýok. Ilki bilen hemmämiziň özümiz dönük biziň. Hemmämiziň özümiz dönük biziň. Şu daşary ýurda pulumy goýup gaýtsam, daşary ýurda gaçyp gitmek üçin goýup gaýtýan men ony. Halk dur arkaňda, halk. Sen, men baýam bolsam, garybam bolsam halky goýup hiç ýere gitmeli däl. Şol türkmenmi sen, türkmen telpegini ýetgezjekmi? Sen prezidentam bolsaň, men ýaly gedaýam bolsaň, sen halkyň üçin söweşmeli. Halk bilen daşary ýurtlar bilen söweşmeli. Halk bilen halkyň özi bilen söweşmeli däl. Hiç kime-de aktiwistam diýmeli däl, hiç kime erbet zat diýmeli däl. Daže gepläp bilmeýän agzyny ýumup bara urulsa-da gepläbilmeýän odama adamyň oňam aklyny Allatagalla bereni üçin şoňa-da zat diýmeli däl. Alla birini Akylly edip ýaratdy, birinem akylsyz edip ýaratdy. Düşünýäňizmi? Ýöne birine eline güýç berdi, biriniň beýnisine güýç berdi. Biziň ýekeje halk bolup etmeli zadymyz bar. Beýdip bara birini aktiwist, birini aktiwist däl, birini ýurt daşynda okaýar, birini ýurt daşyna okanok, biri Aşgabatly ak şäherde ýaşaýar, biri aý o taýda ýaşaýar. Beýdip paýlamaly däl halky. Ýa-da o tiktok, tiktok diýişýäňiz. Tiktoga girýäňmi ony şatyrda, şatyrmydyr, çokaýmydyr, Nämemidir biri-biriňize. Magtymgulydan döwründen bäri düzedip bolanok türkmeni. Düşünýäňizmi? Biziň näme estagfurullah bara göroglan bizden çykdy. Näçe sany hanlyk gaýratly adamlar bizden çykdy. Ýöne näme üçindir hiç haçan biz agzybir bolmadyk. Mesele şo taýda çözülenok. Düşünýäňizmi? Ýene bir zat aýtjak. Agzybir maşgalany ýykyp bolýamy? Aýka gepleýäň Aýka. Men Aýka sorag berjekdim siz maňa gezek bermediňiz. Aýka ýekeje gezek Türkmenistandan ýekeje köpük pul alman şu okuwa pul sal gel senem okuwa salaýyn senem oka diýip birini çagyrdymyka? Şu taýda okap ýören studentlaň etýän işi näme bilýäňizmi? Rossiýa bolsun, Türkiýe bolsun, niresi bolsun. Ilki bilen-ä okuwçy başda okuwçy özi ýaly deň-duş gözläp başlaýar. Şundan bir ýüz dollar, bäş ýüz dollar, üç ýüz dollar ütäýsem, şuny bir neme okuwa salaýsam, ondan ugratýarlar birinji gezek Türkmenistanyň ol hiç kim azara galyp Türkmenistanda aýtsana şuňa okuwa okuw üçin barylýan ýer bar-a şu wagt men hemme zady bilýän aslynda-da azajyk ýer bilmemende baryp şo taýdan bir spisagyny beräýiň-de okuwa girilýän okuwlaň spisagyny beräýiň diýip soranoklar-da Seni gazandyrdyk, geçiber, eden bolup bärden habar edeler, geleňde üç ýüz dollar berseň bor maňa eden işim üçin. Barýa, o zada, näme, aeroporta barýa, ýaňky nemesi, ukol, Türkmenistanda bä, neme, kyrk sanaňky medisinskiý urnan adam gerek bolsa, kyrkyň arasynda ýok şo, mysal üçin aýtdym-da, hä, ýaňky gazanylan okuw ýok, ýa-da gazanylan uniwersitet ýok, yzyna gitýä bir garybyň çagasy, soň ýamaşgan gazanjak bolup, ýamaşgan geçjek bolup, ýa-da işläp ýörenler bar, işläp ýörenler. Kimi näçe haýsy işe salyp bäş manat elinden alsamkam. Türkmen ine biz türkmen türkmen. Men edemok şony edemok sebäbi men aglan wagtym ýüregim bilen agladym düşünýäňizmi. Men goňşym üçinem ýüregim ýüregim bilen agladym. Watanym üçinem ýüregim bilen aglaýan. Bu halkym üçinem ýüregim bilen aglaýan. Meň wyždanym bar Alla berdi. Bäş wagt namaz okaýanlaram arasyndan çykýar her hilek zat. Ýöne meň ýüregim ýürek Halk diýensoň ýürek watan diýensoň wara sen uje pul almarsyňa how şu taýyk çagajyklaryny goýup gelip şu taýlarda işlejek bolup iş tapybilmän ýüzüni aldyryp baran ýerinde hyzmatgär bolan adamdan Türkmen näme etýä ehe meň indi ýolum açyldy menem onda oňa wzýatka beripdim indi menem ondan wzýatka alaýyn diýýä düşünýäňizmi işe saljagam şeýdip ýatyr okuwa saljagam şeýdip ýatyr bize Türkmenistana hemme zatdan öňürti bilim gerek bilim Ýaňky men size aýtýan hü biri birin gyrmak üçin däl hemmäňize desseň bir gürrüň aýtýan prezidentinden men ýaly gedaýyna çen men gedaý däl o hudaý şükür ýöne men özüme gedaý diýýän düşündiňizmi gedaý däl estafurla garyp diýýän hä men ýaly garybyna çen näme üçin men garyp däl sebäbi hiç haçan iliň hakyny iýmedim iliň eklenjine iliň nemesinede puluna-da ýaşamadym zatgabaý ýerdenem gaçyp gaýtýan düşünýäňizmi. Indi, ýaňky, näme üçin edenoklar biri-birine şo kömegi? Türkmen bolmak üçin, ilki bilen ösmek üçin. Bize bilimli ýaş gerek. Ol, Aý, men, bilim, biz näme etýäs, eklenip bilmän, çagajygymyz okuwy gutarýar welin, wara, gel çagam, işle diýýäs. Işledip, ony gazandyrjak bolýas. Aç oturyň ene-atalar, aç oturmaly welin, çagajyklaryny okatmaly. On, ýüz bäş sany Çaga okanyndan bäş ýüz sany çaga okasa arasyndan ýyldyz çykar düşünýäňizmi? Garybam bolsa parlap çykýar şo. Magtymgulyam garypdy. Parlap çykýar. Şony okadyp bilseň parlap çykýar. Biz hemme zatdan öňürti biri-birimizde neme gollap okamaly we okatmaly çagalary. Ol Biz näme etýäs, biz näme etýäs, elimize bäş manat düşýän. Aý oň kakasy alkaş. Kakasy alkaş bolsun-a oň ejesi alkaş däl düşünýärmiň? Ejesi neçe ekendir ol. Düşünýäňmi? O çaga destek bermeli, ony gollamaly, ony kömek etjek bolmaly. Hany kim sadaka diýýäňizde bara mal soýýaňyz türkmenler öýüňizde. Bir munçuk gepläp bolaýyn men ondan geplejek däl. Kesjek. Mal soýýalarda bir munçuk gepläýin. Hä? Hawa jigim, hawa. Dem alaýyn. Men dem alsam bolýa bolsa dem alaýyn.
Aýt aýt Gül hanym. Indi meň aýtjak bolýan zadym, sadaka diýip bir zat sadaka berýärse, hä, bar, neme, garny doklary çagyryp berýär. Şeýlemi? Berme, öýdüp berme sen bir garybyň çagasyny okat. Bir garybyň çagasyna peýda et, dogry dälmi? Okanyňdan soň, ýaňky indi meň aýtjak bolýan zadym, memleketimiziň sabynmasy hemme zatdan zerur-a, şeýdämi? Ýagny daşary ýurta garşy duş, neme, güýçli bolmak. Onsoňam adamy gurplulyk bar-a, ynam, ynam, özüne ynam döretýär, adamda ynam döretýär. Ynamly Türkmen döretmeli biz biri birimizden. Biri birimizi ýykyp ýörmeli däl ol daşary ýurt bolsun içeri ýurt bolsun içerdede şon ýaly daşardada şon ýaly başlasaň oň soňy ýok içerini başlasaňam soňy ýok daşarini başlasaňam ýöne türkmen tür öňki türkmenligini dowam etdirmeli hakykatdanam ýani beýle hakykatdanam beýdip ol ol eýtýä bu beýtýä diýsek onda bitýä hemme zat düşünýä Hawa ana şon ýaly. Dogry dogry sag bol Gülhanym. Aýdyber Babokjan. Janki dem allyýana gepleşene dem allym men.
Aýdyber Babok sesiňi aç. Babok goýdy. Dogry aýtdyňyz Gül hanym. Türkmen bir diňe bir ol e, nan ýagy bolup gezmeli dälde, diňe şu garnyň alajasyny etmeli dälde, Birazajyk bir ar-namys ele almaly-da, ahlakly bolmaly, namysjaň bolmaly, bir güýçlüräk boljak bolmaly-da. O bir-birini talap. Owa, bir-birini talap.
Bir-birini talap bermeli däldi, düşünjeli bolmaly. Nawa, düşünjeli bolmaly. Her kim özüne jogap bermeli we düşünjesi bolmaly. Mysal üçin, Togsan Ýedi ýyl ýedi ýyl. Haw. Ine şo iş ýok döwürleri bar-a. Mysal üçin diýende, mysal üçin. Biriniň hakyna iýmeli iş bolsa gitmesinler, näme üçin gitýärler, dogry dälmi? Ýöne her kim öz gününi pikirlenýär, başga kişileri ýadyndan çykarýar. Ana şonda bolanok. Şonda döwlet hem bolmarsyň, hiç zat hem. Halk bolup, halkyň özi adam bolmaly ilki bilen. Käbir halklardan gorkýandyr-lar, bilýäňmi, neme şolar ýaman şerçi zat diýip. Oho. Bizem ana şonýalardy. Bizde aslynda bar-a, öňki türkmençilik, e, däp, dessur hemme zat gowy saklandy. Ýöne açlyk döwründe bar-a, adamlar indi ga- garnym doýuraýyn diýip, köp zady bar-a, terslikden çapaýdylar-da, düşündi. Dogry dälmi? Ýöne gijem däl-ä, ýöne aý, onam başaramzok. Her kim öz başaran nesse bolýar, başga hiç zat. Ine, men näme başarýan, şony edeýin, mysal üçin. Kime kömek edip bilseň et, erteki gün Näçe garny dok, näçe bagtly adam bolsa şonçada Türkmenistan çalt öser. Haw. Diňe men ýekeje özüm baý bolaýyn, mekeje özüm bar, näme garnym dok bolsun, baý, başga kişiler näme bolsa şo bolsun diýmeli däl-ä, dogry dälmi? Imnna. Men Ana, şoňa. kürsümi seňki ýassyny etmeli däl. Men Ana kürsümi- şony indi şony etjek bolýarlar-da, gepiň tümetleri. Ana şon ýaly. Babokjan sesiňi aç. Meň sesim gaty gelýä gerek men gaty gepläýdimda. Yo yo normal. Ýaňlanýar ekeni. Öz sesiňi özüň eşitmeseň gepläýemda. Hmm yo yo.
Iminna şo zatlar ýola goýjak bolsak biz şu ýerden başlamaly. Maslahatdan başlamaly. Her kim düşünişmeli bir birek bilen. Bir birek bilen ylalaşmaly. Bir ýoly ýöremeli biz agzybirlik bilen. Şo zatlary etjek bolsaň döretjek bolsaň ine Şu efirlerden başlamaly. Ýola. Bolýar.
Sag aman oturyň men çykyp bilýärmi şu taýdan? Hawa, hawa.
Bolýar sag bol. Bor sag boluň Gülhan. Sag ol.
Sag ol.
Şon ýaly-da watandaşlar. Ah, hereket etmeli, hereket etmeseň hiç zat düzelmeýär. Şu ýerde gürläp başlamaly, bir-birek bilen düşünişmeli şu efirlerde. Bir-birek bilen düşünişsek, onsoň agzybirlik döredip bilýäs. Agzybirlik bolmasa, e, düzelmeýär hiç zat. Agzybirlik bolmasa düzelmeýär. Menä efiri ýapaýyn diýýän-de. Berekella. Ýalňyş düşünjeleri goýuň diýýän-de. Kim gürlejek bar bolsa, kimiň pikiri bar bolsa, geliň aýdyň. Durmasa efir yapjak. Omal kılın eli. Salam salam. Arma. Bar bol.
Görüm bar.
İ- İki mont öz e, nime aytacak da şu pikirime. Sonki, sonki döwürlerde özümün bir gelen çakym diýenine. Karoçam Häzir şu wagt e, türkmenleriň bir gaçara kowalga maýy bar da bir daşary ýurtlara çykýar. Edil hökümetde işlemese-de, bir adam şol hojalykdan işläp pul ugradýar. Elbetde, şo daşary ýurtdaky bir adama seredip oturan bir giden hojalyklar bar. Indi şularyň daşary ýurtda-da şo hezilligiň ýokdugyna bir düşünen güni, gaşara kowluga nemeler gutaran wagty, ine, häzir-ä üçünji dünýä söweşi düýbem bir belaň bosagasynda-da dursa, indi dünýä syýasatyny myyrlasak.

Nähili medeniýetsiz adamlar bar-a? Entäk bir oturyp bir gürleşmäni öwrenmedik adamlar bar-a? Onuň sebäbi indi şu mesele o kişi daşary ýurtda geosyýasatam bulaşyp ýatyr-da. Onsoň biziň türkmenlerimizede daşary ýurtlarda iň köp ol Microsoft ýaly daýaw kompaniýalarda ak ýakaly işlänimizok-da, tura-tur kersen getir işlerde işleýäs iň köp. We bul işleriň birinji öňi ýapylýar. Şul işleriň öňi ýapylýar birinji bilen. Ýa Türkiýede öňi bizede geljek bolup dur zat diýip olam howsala düşüp aýlap ýör. To ýest türkmenlerimizde häzir gaçalyga kowalga maý bar daşary ýurtdan zatdan. Şu hökümet baram alaga eden ýurduň ykdysadyýetini gowulaşdyryp iş mümkinçiliklerinem köpeltse-de arkaýyn bir öýüne gidip geler ýaly azar bermäň şu watandaşlarymyza diýip gürlese-de prezident göni migrasiýaň şony ýaly şuny ýaly diýip hä. Biram öňüni açsa-da. Eý şu aktiwistler biz kraýyny bolup galýas-a men saňa aýdaýyn. Köpimize, çünki türkmen halkynyň hem üns berkor esasy gürrüň edýän zady işsizlik, etek etmezçilik. Ýani her kim bir gowy ýaşaýyş isleýärda dogry dälmi? Ýani gowy ýaşaýyşdan hem maksat elbetde öýlendiňmi jaý almak islärsiň, ýöne gaýynyň bilen ýaşap bilmersiň, ýa maşyn alasyň geler, ýa öýlenmedik bolsaň öýlenmek islärsiň, ýaşyň geçip barýandyr konýeşna. Bu zatlaram hökmanyda. Ýöne seredip oturýaň welin, Hä diýýän. Bir birazjyk ýagdaýlaryny gowulaşdyrsa, aý bir indi adalat zadam talap edilýäs-dä indi söz azatlygy, internet azatlygy bolsun, hawa gepläniň üçin, krinçik edeniň üçin öýüňe polisiýa gelmesin zat diýýäs ol. Bu zatlar graoýybrak, aş eklenjimiz bar diýip, gaty bir syýasata goşulman gezjek gaty köp adam bar. Ýagny konstitusiýanyň bir Otuz bäş maddasy adam hukuklaryna bagly, adam hukuklaryna seredýär. Şu adam hukuklarynyň maddasyny soramajak bir giden halky bilýän-dä, şoňa şu eklenjini, çöregini, suwuny berseň, işlemäne ýagdaý döretseň, şu zatlary talap etmejek bir giden ýurtdaşymyz bar. Salam aleýkum hemmä. Häzir indi şu zatlara seretseň, Häzir gaçara kowra maýymyz bar, ýöne şolam gutaraýan ýagdaýynda, şol gutaraýan ýagdaýynda hökümet gürrüňsiz halk aýaga galýar. Ol öň tejribesi ýogam bolsa, birinji gezek hökman edýär şuny. Çünki näme, gruzinleram, ukrainleram enesiniň garnynda öwrenmändir, şularam hemmesem doglup, ullakan ýaşa gelip, aýak almany öwrenipdir şulaň hemmesem. To ýest, bizem geçeris o ýoldan. Ýöne şu wagt gaçara kowra maýy bar diýip hasaplaýan we şoň üçinem Kän bir bize goşulanoklar, goşulybam baranoklar. Hatda köpüňiz şaýat bolansyňyz. Belki, ýönekeý efir edip oturanyň efirine baryp, şu syýasy gürrüňi etseň ýa çykaryp goýberýändirler, ýa blok edýändirler. Düşünýäňmi? Gorkusy, gaçara kowaly maýy bar çünki. Şoň gaçara kowaly maýy bolmasyn, seni birinji çagyryp, seni gürletýär. Seni, meni gürledýär. Özlerem gelip gürleýär daşy. Neýse, şuny aýdaýyn diýdim. Ara öz bir kiçiräk bir analizimi aýdaýyn diýdim. Ee, diňläni üçin sag bol Gulumyr. Bolýa, inşalla ýeter taý agzybirlikler bar bul.
Dogry. Ä indi aktiwist hemişe gereg-ä. Ýöne hemişe şu gowluk bolsadam, erbetlik bolsadam biz şu zatlary gürrüň edip durmaly-da. Şu syýasatda näme bolýar? Ee, ekonomika nähili? Ine türkler gürläp durlar-a. Hemme zada goşulmaly, hemme zady gürlemeli, gürlemeli däl ýurt ýok. Hemme ýurtda hemme adamlar hemme zada goşulýar, hemme zada syýasata-da goşulýar, ekonomika-da goşulýar, hemme ýurtlarda hemme zat halk bile çözülýär. Halk çözmeli hemme zady. Onsoň watandaşlar şonuň ýaly goşulmasak mümkinçilik ýok bizde.